wach Nyasaye. Haya, we- nyukta maluwe ni luwo nang'o? Ah, mawacho nang'o? Adiera. Bas, jodalawa, dak muneno ni dak dwar adieri. Dak ok dwar miriambo. Dichwo we wuondo dhako. Dak dwar adieri. Adiera iwacho wacho adiera nikech adiera ne ma Nyasaye dwaro. Donge winjo? Jeremia abich adek. Som wadhi. Kas wes dhiyo. Sarach ng'at Nyasaye. Jeremia abich adek. Som wadhi. Owacho nang'o? Owacho nang'o nyathi Nyasaye? Donge adiera ema Ruoth Nyasaye dwaro? Chak idwok kendo.
Donge adiera ema Ruoth Nyasaye dwaro? Mana kamano.
Ruoth Nyasaye dwaro adiera. Nyasaye ema nochako dak. Jodala odwaro adiera e dak. Dhako wacho adieri. Dichwo wacho adieri. Wach ne dhako adiera. Wach ne wacho adiera. Kone kone mina uma. Atero. Onge makosa. Wach ne wacho ni atero. To ter ma Toko kona kuyeyo aye. Wach ne dako na tero. To kisik ne dako saburu kurka ngati chik ne dako ngich ka ugo kuma ngato aikia. Dogi video. Wach adiri. Dichwo ngich ka chumbo tanda jo kama. Ikia kuma ngato aye. Wach adira ne dako. Kone ne ya achulo ot moro ka. Achulo ot moro taun ka. ere makosa kode nachulo wach adieri ne dhako bed ja adiera nyathi nyasaye adiera ma nyasaye dwaro ne kech ang'o johana boro piero adek kod ariyo go wadhi somewes ang'o miyo nyasaye dwaro adiera kasi johana boro piero adek ariyo go wes Adek wadhi ariyo wacho ni wacho nang'o nyathi nyasaye bende ubiro ng'eyo adiera bende ubiro ng'eyo adiera kendo adiera nomi ubed thuolo mane gimomiyo nyasaye dwaro adiera adiera noketo ji thuolo Ok awuondi osiepna. Adiera. Dichuo ma ja- adiera osimna jogo thuolo. Kendo thuolo malich. Ng'ato ok odich. Kata okala ka chung' gi ng'ato. Onge koda gi shaka. Okala ka chung' gi ng'ato. Ok awuondi. An gadiera gi simb mamani. An gadiera Nyasibe na adiera nitie kata kawe ok ok ok ok thage nikech ong'e niya adiera mana e sime. Koro mama ni omera wuon moko dak ma sime ok imul. Sime ok owe piny ok nikech adi sime no onge gadieri. Sime yudo kondike gik moko apiko one, apiko two, apiko three, apiko four, apiko five, apiko gi apiko gi. Apenji mama ang'o ma apiko kong fi fi si mudan ko jada la pa apiko one apiko two apiko three apiko four igo ada piko ate igo ada piko kata ka chori pe nyina uma dia neta igo ada piko apika ni neki ape ma apiko ma ne baadi jogro galelo wach ne ni chwa diera de chwa dwara diera Dhako dwaro adiera, dichwo, dhako dwaro ni wachni adiera. Osiemna chwo moko ok wach adieri kata matin. Dhako kia kata onge pesa, kata en go dhako kia. Ochalre ne dhako. Wachne dichwo adiera mondo dhako, wachne dhako adiera mondo dhako ong'e ni ya. Mm-mm. Unatindo kwa watu, unyetinda kwa watu ni onge pesa, onge ga adieri. Ibiro miyo dhako kwalo. Kendo dhako biro miyi, osiemna kaka ineno chande wach pesani. Kaka ineno thago mag dhako e pesa. Dhako biro kwalo, obiro ng'iyo ang'iya nikech ot kama ineno mwadakie, chwo kwongo nindo ne mon, to mon kwongo chiew ne chwo. Akia kata mago winjore. Akia be iwinjo. Chwo kwongo nindo ne mon, to mon kwongo chiew ne chwo. Dhako pod kwang' ni gimbo kwang' lak kwang' lofundo gigeni. Dichwo osedhi kaka osechiemo cha, ong'amo dhoge in iwinjo na kwarak, neya, kwarak, neya, kwarak, neya. Ah, Kichwa cha wanyama wa mdhogi kanindo. Ibie gigi ne hagi gi mari ne. Hagi gi mari kose chiemo malongo ni sani ya chiemo. Na iya gi tao chini iru kongamo dhogi maduong. To gimoro dino umu gi ka. Iwe jo kwara kibera. Kwara kibera. Kwara kibera. King'iye be meja gi tony. Ikone mae gima tugo koda. Rwak tony ji songe. Koro ne, nyathi Nyasaye. Sama ineno mi ng'ato dhogi dhogo kwara osemenyo midonjo koni gire nindo. Omera ne oseng'awore e long kama long nitie. Malongo ne ipuonjo dhako kuo. Odwa ng'iyo ane ka ng'ani onge pesa adieri. Osiepna mondo odak marach malich.

Sidi biro miyo dhako bedo jakuo. Dhako biro kwali malong'o kech onge onge gima oyudo kuomi. Yachuo moko akia kaka ochwere. Dhako in go to ituo ni onge gimoro amora mimiye. Idwa ni otim nang'o? Emomiyo moro kosedhi modonjo e mpango wa kani. Kech oparo apara to kaka otimo otamo nyar wegi. Otim nang'o? Kendo dhakono nobede kata gi moe moro, obede gi sabun, olwak e lawe obed maler, obede gi lepe, obede gi gigene. Nyathi Nyasaye dhako dang' tim nang'o, to dichwo to piny nono, ok mi dhako kata ndumi. Ang'o matimi? Onge omera mondo dwe joro mi dhako kama, masik piny. Omera mano tabia mbaya na Nyasaye, odagi dhako kamano. Dhako no kel mondo ine mite, dhako no kobiro mondo riti. I mondo biro mondo, piero ariyo gachiel verse apar, wuok samburu, Som buk ng'at Nyasaye som ane. Oko nang'o? Wuok Pereira achiel wes apar som Owacho wes. ni- Owacho nang'o? To kang'o? Ka omedo dhako machielo, Ma mano kawaida mar chuo nyalo wuondi ni gi dakika achiel to nigi doho oko ka. Mano chuo nigi doho to wuondi ni dakika achiel onge mondo odhuro ka. Kopo ni moro be in go, to tim ang'o? Ka omeno dhako machielo, To nyaka one nang'o? to nyaka one ni pod omiyo mokwongono chiemo, Chiembe ni e lweti, lewni, law dhako ni e lweti, kendo onindo e ot.
iyudi e ode, to ka ok otimo gik moko adek, To ka ok otimne gik moko adek, Oweye odhi. to nyaka owe mano oa gima odikne ka kaka jionge tho chi, moro. nadagi dhako. Winje gino. Ok inyal dak inyal ng'ato to ni nyaka ng'ato kony ni lweti. Mano momiyo moko osedhi mpango wa kano. Koyudo ng'ato ni ma eh omedo. Omedo tinde eh to ni ni kidi gamo. Matin ni ting'ado manyoya matindo tindo. Koro muta ng'ado nang'o yawa. Ok inyal ng'ato timo kamano.

mi dhako gima dodwar mane gima ne ikijo wadwa aen ne nyathi nyasaye aen iriambo dhako biro kwali koseneno kinindo ong'awre long oyudo alufu ariyo ofukuni oyudo kata mia abich moro osiemo obiro dade kowilore obiro dade togore to kata ka en mia abich mowilore owuodhe te Kiny kipenjo, yawa to donge awuon en gi- en ang'o mane gino? Kaka sama moro donge awuon awuon ok utu uko, to kimanyo mane kuonde mane iwuothe. Oseka. Damo timi nade? To kod ng'ane noa madala to kela ka to dhura piny. Okawo maler. Ok otu kodi to mano kuo. Mano kuo dhako. Oche matin no, mano kuo. Kidhi keto dhako e kuo, moro nyocha siling alufu adek, jothura icho. Oling'ore icho. Dhako kwaye pesa na onge go. Ok odwa golo pesa wang' dhako kama ka dhako neno. Omiyo jomoko nigi tabia marach jodalawa. Ni dhako ok igol ka neno. Dhako kigolo mimiye to midwoko chama wang'e neno to mimiye no to kone. Ni jomoko wacho kama ta gir ma to kik mon. Dhako kigolo agola kama mi to neno. Mimiye ni ok one kata bi alufu to mia abich. Mare ma wang'e morore kata. Morne Iwona wuoni, mano e kaka gin. En mane echa kata duong' ok nenne, midwoko. Idwoko idhigo kanye? Nyathi Nyasaye, mi dhako pesa. Pesa oketho mier osiepna. Kidwaro kama richo chakore, som adi. Timotheo mokwongo auchiel wes apar, som bu. Go wadhi. Owacho nang'o? Timotheo mokwongo auchiel apar wadhi.
Ni mar hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Mane en osiepna gima iluongo ni pesa ni. Mane chakruok mar kit richo duto e udi kuondegi. Mage gima kelo lweny. Omiyo dichwo obed thuolo. Bed ja adieri yawa. Samuel mokwongo. Prariyo wa saboro. Go wesu adhi. Owacho nang'o? Somo ne buk. Samuel mokwongo prariyo wa saboro som. Okon ang'o? Josoma un ariyo.
Prariyo aboro wacho ni Prariyo aboro wacho niya.
emomiyo koro bedna jaadier. Mano e gima ondiki e nyithi Nyasaye. Dichwo bed ne dhako ja adiera. Dhako bed ne dichwo ja adiera. Wach adieri. Mano en. Kata mana jo- nyiri. Ma koro idwa kend ka. Wach adieri. kapok okendi in nyako wacha ni en ng'ama dwa kendi wariambo ne ng'ama dwa kendi owuondo no nyako to kar nosekend kanyada nosea kanyada kuro chon tinde koduogo luokore leer olokore matin ing'i iwane nyathi to gichuo mabe ok nen kamiyo koro oma joni oma nyathini nyathini chanda chunya mera nikata apenji yawa Nyasaye. Lembekane kigoyo wang'i ne osenyumore ka frach ndiga. Ni mano ng'ato luongo ni nyathi. Omero kungo ne ne owuodhore ka kichina mikunjo go. Ni be dichwo luongo ni nyathi. Ne awinj tiende ka ne oseringo mobiro bedo gi malo ka mara tek. Apenj. Aya chwo to ok nene awa. Chwo to ok nene. Ni be ng'ato ka sero mana mana sajo. Mana sero tim ne ango. Mana ndero ya sajo. Ni ja tio tim ne ango. To ke ngiyo gimi luongo ni nyathi. No nyumore, onyumore, onyumore. Nyathi Nyasaye wachne ng'ato adieri kone ng'ato niya an nosekenda kanyada. Nyithinda odong' wachne kata adieri koro ni nyithindo dong kura ariyo koro dak ong'e ni adak gi chi kanyada ma kanyada nyalo biro sa asaya mane be ing'eyo ya oyal bura moro gweng'wa an mawuoyo kodi ni oyal bura mar dhako ng'ano kawo dhako to kare kia ni nowe nyithindo kara chuonyo turu ka joturwa dhako tho hai marach dhako tho ikruoka ikruoka idwa dhi ome osei gik moko tent kombe kiang'o osetim gik moko te ochul mo- mochari bill gik moko tim te jothurwa kara chonyo kare be undore chieng' golo kara chonyo biro gi ba- barua mar ang'ongo moa e kot gi polis chuth sama irwako jalcha barua modhenyi to koni ok wuog ka jorwek osemiyo nyako to rwake rwake rwake piyo piyo odhi e gari cha omera Kanyada korka ne tong'. Josi. Nyako ni nyaka nochak dak kode pok nonyisi nochi karachuon. Omera Josi dhoge omoko. Gidhi ang'o osewe jokataring konego. Gikombe. Koyar jodala winjo uru gik matimore. Jokataring osekato dhiang' chon. Jokata osekato dhiang'. Osiepa, kori pek Josi, Josi konywa ka, watim nang'o? Ni Josi to ni koro ywak. Ni Josi ywak gi Swahili. Awuoro dunia hii. eh, oh, ah. Ya awuoro dunia hii. Oh, oh, eh, ah. Dunia hii, hui, ah. Gikone Josi. Bwana chiemo ywak Kiswahili to tabwagi jikoni josi wendwa ywak

Maradiek, in iywak dudi ahi. Penj nyakoni malong'o kodi nyarwa. Pok nonyuomi koso nosenyuomi. Wachuru adiera, nonre uru. Magi gik mane none ken chon. Joma chon mane nyombo, ne ok yuda yuda bara mach. Ne ok nyombo joma bara mach. Mane giromore ma ginyaka e taon ka. Ne in fact by the way, chal gi moseromo kamoro. Ka osetho akia ni yore no kanyi oh okudha onga dhi kodi oluwo iro oseluwi dhi kodi Hey, be ing'eyo ni kini ya tim jolawi tim jolawi auchiel wach bere auchiel ondiko nang'o cha somane ne nyiri ma kawuono wan go somane tim jolawi auchiel bere auchiel go wes wakal mm.
Chiel wacho niya, nang'o jadolo mano

wach adieri e dak kane isenyuol dalau koni osiepna aseyalo gi piny adek ng'ama sendi koni wuod ma idwara ne dwari aseyalo gi piny adek kata ang'wen kata ariyo koni aseyalo gi piny gintie koyie kawi gi nyithindo okawigo osekelo sida kabisa dak nyithi nyasaye osekelo sida malich nikech adieri sayalo gi piny ariyo ne ng'ato osiemna chieng' mokawi gigi kor ka fwenyore ng'ato akoko gono dwok nyithindo ne wuon ok odwar nyithindo ok owinjre moro ni korwa awacho tiegani ka awacho ni adier moro ni korwa mano atimore kamano nyithi nyasaye sama nyathi chobukore kode to koni ne jaduong' jaduong' en akia ibing'e ni jaduong'na ibing'e ni jaduong'na Kita tu. Kose dona nyombo dala ka king'eya. Kawuono midwa dak kod jatimo gi nani? Itimo jaduong'. Song ila ka abiro goyi marach. An ok atuk kodi. Be ing'e ni jaduong'na? Wiye. Wachne ng'ato adieri kane iseolo gi piny adek. Wach wachne ah jaduong' idwa kawa adwa kawi. An kodgi aseolo gi piny adek. Gintie. Mano ber malich. Iwuoda wuondi. Gimomiyo mano ber kiwacho kamano. Osiemna samoro ng'ama seri madwa kawire. Ne ng'ani besene ne oyombo. Koro kuom Ngeresano gi piny adek, ng'ano wadho chunye ruoth ikeche. Joma chwe yomba te ajuko. Dokiwinjo. Ere makosa kanyo. Bane, omiyo onge makosa kanyo wacha ni Haleluya. Wach adieri osekelo chandruok malich nikech ok iwach adieri. Osiepa ne chi wacha oyal dweche e ka pod iyala yala pod iyalo dweche adek. Kanyara be koka dwoko kawo. Dhako mosebedo monyuol na nyithindo masimbo na mayore. Mage to jokanyo ma walogi. Dweche adek pod bura yalore. Ng'ato dwoke mochel. Iwa ni bembe nono. Wacha diri dak dwara dira. Mano gima neke. Dak dwara adiri. Wacha diri kane okisomo kone dak onyo kasomo. Manen. Wacha wacha diri sipna. Dok nyakuri niya. Pinyo kumari jomo somo kende. Kata nato okosomo nyasaye e wunji. Yani munge kanga tumato chiemo. Koro jomo somo kane okisomo nyako. Wacha kata dine okadhie sikul. Neke pinyo biro maji menyo te. Ngani biro kawi to kone nyathiwa menyo te. Wayao ni mpesa ka. Iya ne bubu, bubu. Ya ti gasai. Iya we pesa ne bubu. Peji na no. Wa ya ni du ka bolo ka. E o se sukari boko gigi ne boko gigi gigi chumbi boko gango. Ya ko do ko change bolo pesa mo me. Ko lo ba ka ko rango. Wa ti ne o ke di sikul. Ti je ngai dala ka mi ja lo tiyo. Ya ka jo mo ko di sikul tiyo. Don ka ti je tot pacho. ka jaduong' wuok to kone ne mina uma gony nyiroye go dhi modhi ilwok nyine ikaw ilok ne dhi- dech jatol ikaw punda cha igony ne tol cha aneno ka dwa ng'ado tiende mano tich ere mako ato koro kane okisomo tini nang'o idwaro ang'o i mano en mani tiyo imiyi tich Mano en bako tije ma itimo. Koro wacha diri kane ok idhi sikul ka an kama. An nakone chieng' ade an ok adhi sikul. To ma dala ma nyuome. Ochiere. Onar chugane malo. Ma dala dala duwe ni. Anyuonde. Omana kama kedi. In fact, in fact, how are you? Well, well, well, well, well, well. Abe, abe kade kanyo. Kade ojo sabairo kade do. Ako ya ya ya ya ya. Aba koro ya kod koro ade kiri ka to ya be ko ka jaduo agolo duoko adonje abende

Mano en wach ni nyathiwa ok in e chiega mokwongo. Dhako noseweya. Ere makosa kanyo? Mondo dhako no dak ong'e niya, jal moro ni oko ka nyalo donjo sa asaya. An e- Koro dak ong'e ni en abok. Mano en to ok iwuond ng'ato micham ng'ato micham ng'ato micham ng'ato kae to iweye nono nyathi nyasaye koro ka chieng' moro iting'ori dok ka churi iweye ng'ani ka sa osekalo ma koro onge nyar ng'ato mowuoyogo mit winje Ka koro duogo nyaka dwari nikech onge dhok ma koro tigo. Nyaka dwari idwara eh, gi nyiri masani. Idwara ang'o? Ere gima idwara? Eh, Adwa ni wadho adagi. Oh, idwa ni wadho adagi ni. An mani rita. Donge ni. Ogore ne matek ma koro ok onyal. wach adiri mano en koro ni nyathiwa wadwa dak to mon adek oseweya ariyo oseweya achiel oseweya mondo ka dhako jachieng' moro duogo o nyalwegi ko nosenyisa wach ni nasege chon an koro ok ibwoga mano en koro guragurago onyona nyona mana malong'o okone dichuo ne ong'eyo koro tegno to ka buoge koro kikoni e eh, ng'e ki oduogo ng'ani ne nigi dhako to ne kia ne ok onyisi omera jacha koro kuduogo gi wang'e kumorore omera kiny tiwuok nyiri mowuondi owuonde kaeto ikawe gi ng'ama nigi dhako nigi mon omera nyiri nigi sida koro ka dhako cha dwa duogo gi ngufu mang'eny koro kodwa yuo chwore cha odokgo omera mit ng'ani loko ng'ene chiende ma chokawo omera be giri winjo nang'o adiera wach adieri mano gima ondiek e muma nyathi nyasaye wach wach adiera ne ng'ato adiera ober malich mane kaka en kaka en mondwa to ok icham ng'ato achama kae to iwuok idhi dalau wach adieri osiepna akoni niya iwuondo ng'a- donge ng'ato yando dereka nyako moro wuonde motere koleji Tieko te. Chieng' midhi tim midhi rwako guru, nyako rwako gi ng'ato. Ng'ato wuok oka kanyo kod an ma tol e wadwa koro. Dongo dere. Ok iwuond ng'ato kamano. Kiwinjo ka ng'ani ok ok oromo kodi, ok nyal nyuomi, koni jaduong'. Puonj ti puonja, puonja mana ka ng'ama konyo nyathi kich, to ok na chiegi. Wachre kamano. To ok icham ng'ato ma puonji ni tieki, mi rwako guru. Ng'ato ni a in achiara kodi. Osemiyo ji odere. Mano adier. Ok iwuond ng'ato ma puonji, ma puonji, ma puonji. Samoro teri e kolej, samoro omi e klas ochiko, kata omi e klas adi nyaka mitieko mochomo kodi kumo ji. Korka ing'udhe, osekelo sida. Nyiri utimo mano mano mar kosa. Nyasaye ok dwar mano. Wach ne ng'ato adieri, kone chon. Kone sepa konya kanya tiki, to ok nachiegi. Ber malich. Koja wei, owei. To ok noketo ite napuonjo dhako.